N spera n prensa dretu Asi N sa ba kasa ku un rapariga Gosi di ten un mininu aki Fla-m pa N bai banbaria ku obu N ta bai N ta da maridu ya trabadju N ta ba gosi di Ami gosi ngata pa tudu kusa Kel live li ta fika na storia Oxi dói ami Ami detadu Mi na fla ma maridu ka ta mukal Munti ténpu Mi detadu maridu Mi na fla ma maridu ka sa mukal Munti ténpu Mete amanti pa fora Mi na ya mandá un monti kuza. Nhosi nhos partilha kel live li. Nhosi nhos studa. Mi na fla pa N bai pa N fase live pa N bai ti N txiga. Mô sta blokiadu. Maruka, mô sta blokiadu. Gaju sta, mi na ya blokia-l. Ami dja N blokia-l. Mi na fla-m pa mi pa N ben buka-l pa mi na, mô gaju mi na pega-l. É un sanpaiuda ta mora li nha riba li nsin. Ami, nhosi nha, ami akorda ás oitu. Ami é solteru. Ami N ka ten kusa fase. Ami ka solteru nau, é mintira. Má N sta ben muka li riba, nhosi. N ta fla, ka, mi na fla-m pa N fase live. Pa N fase ki tudu mundu ta oja Ken txeu N ta bai N ta da biju N ta boka Mi N ka tene ningen pa sona ten kabesa Mi boka di meu Mi ki ta manda N sta na kaminhu N ta bai Mostra-m N sta na kaminhu N ta bai Gon bisti so N ta N ta so banhu N ta so banhu N po kremi olorizante N labi roti linpu N sa bai gosi di sta uma ital Gaju ta trabadja na guder Gaju e pega trabadju na onzi ora Gaju sta na trabadju Dja ki e pega trabadju tilifoni fitxadu N ta bai gosi N fla pa e po sponxa la kabi Li dibaxu Pa e tranka porta di riba. N ta txeu, n ta djeu, n ta da dos pô, n ta ben gosi li N ta bai, n sta na kaminhu, n ta bai Yo li, n sta na kaminhu, mo si n ka sa konta minti N sta na kaminhu, n ta bai E ta mura la kil otu ban, la undi N fase videoclip N ta bai, n ta djeu kô, bu gosi li N a ta ba divagar, mo si N a ta bai Nih ningen ka sta na rua Omi trás di katota, n ta bai si N kre matadu, n ta bai si mi N ka furta, n ka mata, e katota ki da-m Mi na pega raju ku tiri pim raju dexa dexa dexa kursa abertu si dexa konputador abertu i ora ki raju ta manda es ku mi na ta namora na na interneti ku vidius ku se ku senas mi na fla pa mi ben si n ten koraju si n ten koraju mi ta sibi pa n txia pa n da beju n ta boka pa kumesa namora pa n dexa la i la ta pui nu ta kumu nu ta kume kusa ami ami n ka sa mata ningen Ami N ka sta mata ningen, ma N ta ben propi. Ami N ka sta ku ningen, mi sta solteru. Mi N tenta bai, ma sin tudu algen, si N da un kusa, tudu algen sabe ma N ka sta konta mintira. Mi na ki fla-m pa N ben, N sta retadu, mi N ka, mi N sta solteru. I kuse más? N sabe, N ta ben ta txenta-l, mi ka gosi li. E gosi, mo mos ta ben, mi ntende nha uma flakon na prega, mos ta ben nu ta mata un pa es, ma la di baxu mi na ka ta konsigi entra, rapaz nhos tudu ki sta li nhos da murel, nhos da murel, gaji sta la trabadju pamo la na gudier, gaji trabadja na gudier, gaji la na trabadju pamo gaju dia dia ta pumi ki komu mi na fla ma gaju ki kustumaba fera la kau verdi ki si mai mori e fla gaju pumi na dintu kasa ta muka, dintu kasa ta dintu si kasa ta muka ma si vizinha flal. Mi ka kridita. Ma mi ben odja, ben odja, ben odja, ben sabe tudu kusa. Ma oxi dja fla-m pa mi ndai ku Biron trai ku Birote. Dja so ki N ta intesa. N na ta intesa propi. Haa Purtugal, se na Purtugal N ta kunpra xibiote gosi. N ta kunpra xibiote, N ta intesa ma sima N sta li N ta imera. N pode ka intesa ma ta txega, N fla be, ta txega ta mama-m Birote ku tudu ku tudu. Na, mi N txanpa mo dintu Birote, txanpa mo dintu robu propi. N ta brinka ku el ti N txega. Oxi txuba ta txobe. Oxi n ta da kó. Mi na bom, mi na fla-m pa ben. El fla mi, asa mi ntende diretu. El fla mo, kantu tenpu es ta briga so briga. El fla mo, es ta sai. Se es ta ta ka ta ben. Ti murrel, so ropa n ka tra. Nau, n ka tra ropa nau. Ma mi ta bai la dibaxu, n ta da mo na txon. Gosi di n ta da primeru pó. N ta da primeru pó, n ta diskasa, n ta fika la. N ta fika la, kaba. Kusa di kel-li, bu ta ben friu. Bu ta ben friu. N ka ta ben, bu ka ta ben ku, bu ta ben friu. N ka ta ben ku kusa. N vira kámara pa baki. Algen ka ta odja bon. Sta, alvês sta sta un algen di se amigu ali. Bo ta intende? É la undi N fase vídiu. N ta txê-m, fla-m, mi na Trixi, la dibaxu na kafi. N ta txê-l, N ta di-l, si krê sinku minotu, si krê sinku minotu, Dani, N sta detadu riba kama, bo sta na lábi, goema sta la na kasa. Un dama ki txoma-m, ma N gosi di sima, mi pega si maridu, ki a ta tra, trai-l la na kasa. El fla uxi tanbe, el fla Nelson, ben ue mukan tanbe, si kre dun minotu, meru, meru pa ntxia pa nka ntesa, meru pa ntxia pa nka ntesa, bu ta ntende, e kela ke nha meru, ma nta bai diretu gosi de, mi ka nada ku mi, nta dia ku fa nada gosi de, mi so ntxiga, mi nta mi da mi labanta, ami nfla nha mãe, nta bai nson nha banhu, nben, xanba divagar, ya.

Txan ba divagar ba kara ote ben N fla nhos, mi na fla-m pa-m ben El fla nhas, mi, mi, mi nha N konxe-u sima N ta rispeta-u El fla nha maridu muka li nha kasa N na morti nha mai Kodê ondi ta pega ondi ta roba Un ba fatal roba ote la ta koka Mosinhu ami prublema ki N tene Kurason ki-a ta bati forti Y ma-m ba-m txan ka intesa ku medu Pamodi la na Gudiera es ta pega trabadju onzi ora Onzi ora es ta sai di sedu Ma N ka ta para la txeu nau N ta bai N ta da un kusa na rua N ta da un kusa, N ta fla, Pega un mininu, si mininu ka durmi, nu tra-l la di pa tras na rua. N ta da dôs kusa, N ta ben. Ami tra-l di katota, N ta bai ti infernu. Ami, ami, kaladu ki mi, N ta da. N ta labanta di kama, N ta bai. Si kre-m ba mata-l, N ta bai. Si kre-m ba mata-l, N ta bai. Ami, si kre, si kre-m bai da-l na rostu, N ta bai sime. N ta bai sime. Ey, Liza, mo ku sta? Tudu dretu? Tchau.

Dja N blokia na Dja N pega dja N blokia ok ta oi live N para si modi ten fufu ki na kabesa fitxa Kredo ma sinhor omi ta motradu di kator ta N pudi ba matadu Kodje N ka ta puna live gosi pamodi N ta ba ten un ten un dama li dama ta mura li abaxu la ya e ta mura la la na kurva e flan ya sra di bo tambe ma sinhor dama ta mura la kurva la dama flan si maridu. Senpri el sta dikunfiadu ma si maridu ta traiba el. El fika pobi, ma un omi traidu dintu si kasa na morti di si mai. Nau, ma na kes tenpu li, N ta kre sibi oti un. Pamodi abo sima N sta nervozu li, sima N sta nervozu li, i aves bu pudi bai ku medu ma N ba algin ben mas. N ta fasi di tudu ki N ka ta, N ta bai. Nau, nau, nau, nau, nau, kel-li ta kontise. Ave Maria kurba ta kurba ta arrepia moço ia dan calor Ave Maria moçinho oxe nfla nhos keli nha ta deixa história na mundo não a mi se kre três segundos só ma nha kaba dentro do hospital pansa ma ia muka bo muka e kada ku ka era 50 hora não não ntava devagar la riba nta sai la nta kamba la riba

Oia pa undi N ta bai li ô Abo ka ta odja, nho ka ta odja, N ta ben, N ta ben, ami N ben lonji Kredo Jezus, nho ta odja li ô E la fundu, la baxu la E la nsin, la baxu la E li un singu minutu, bo ka ta odja ka Nho, nho pensa na brinkadera Kamisa e ku teni Kamizinha Nau ami N ka sta pa kamizinha Kel-li é mudjer, é séria Kel-li é mudjer di dretu Kel-li N konxe-l a oitu anu. É un algen senpri, é un mudjer ki nen nunka ba diskoteka, un algen dretu. Má prublema, prublema sabe kuzê? Prublema é ki es trai mudjer na mórti di se mai, bo tende? Na mórti di se mai, mudjer ba mórti, ba se mai móre. N fala un pé di mó ta da-m friesa na biku. Prublema é ki es traison, é ki es traison di mórti, kel li N ka ta dexa pa stória fika. Kel vídiu li N ta poi na YouTube.

Bo pode pode pode ta manda ne i ta manda ne bira otimi bo i ta manda na sipital na mi i ta manda ami nton i da lupitar nton e te e sta fartu a no i ami andar mo sinhu juka a waru o juka bo e mas grandi ki mi i ten ruspetu grandi pa bo i i nsamu sta tristi pamodi kau sta mau pa tudu ladu Ami detadu ten un mina li nsin el fla si ma si maridu si maridu e ba kau verde si mai mori sta ku un mes di tal e diskuriu ma si maridu ba muka dintu si kasa dintu si kasa riba si kama el fla mi asa ben muka nta mi fla mi nta muka la kavi la kavi ki nta da koba gosi mi go omi ta ben nu ta mata kunpanheru faka nti uma faka un na praia dexa ben mi tradu di katota nta infernu mi ka ta kore di tradu di nin omi tradu di pitala nta kanba infernu nta na kaminhu nta txiga Só ki mi éra ki intende, ma N ka intende sa gosi. Nho para, N diskansa nha folgu. Mi éra ki intende. Abrasu na mon. Di ke jé, ja-ja N ta sta la na Mérka ku nhos. Pa nu bai, pa na brinka, pa nu konta dôs partida, pa nu faxi live, pa nhos apresenta mi nhos tanbe. N krê pâpia la Mérka. N ten irma di nha mãe la sta la Má nha irma di nha mãe krê ranja mudjer la Merka Má mudjer ki krê ranja-m é kel mudjer inosenta, toda baska Nton N fla, nau, mi N ka ta ranja mudjer ki ta fuma padjinha Mi N ta ranja mudjer ki ta Ami N ta sô mi ki ta fuma, ki ta bebe Má sinhor, friu ka sta nau, friu ka sta Má mi ki ta kalor Ave Maria Jezu Kristu Mosinhu, Nelson Oiâ, Kadê Nau, mosinhu Mas si nhu ka nha txabesa, ami, eh, ami falaba meme muka nga ten muka, nhu ta txo, nhu ta e pa ntxoma nhu pa nhu ba muka nhos, nhu sa ka bin kanha. Mi na sta na live li, mi na sta na live li nsin. Eh, nhos pensa ma nhu sta na brinkadera? Nhu sta na kaminhu si. E la lus la, e la lus la riba ki nga ta bai la, nhos oi la, e lus la riba la, e o lus la nhos ta oi.

Nta mu ka nta sinti luta ku nhos, nhos ka tra konta no. Es ten, es ten três, três fidju. Oxi N ta da ku obu, oxi N ta da ku obu. Djodjinho, ami nau, ami N ta mostra nha ma ami maba brabu ku nhos. Oxi N ta mostra rasa, oxi N ta mostra rasa propi. Oxi mi, miastu di kel jetu, N ta mostra nhos ma mi, ma mi. Ma mi, ami, ami N ka ta papia txeu ma mi é di riku, ma mi é kel-li, mi é kel-la Mi úniku sa ki mi é riku é di nha dés fidju ku nha dôs nétu Otu sa ta ben, inda N ten di katorzi mininu na na opu N ta larga un, gosi li N fla mi na própi pega tor amedi pa el prenha própi pa mos-tou pa da kumida Nau, mos, N ka ta dexa-l nau, mo, i sta sukuru N ka ta dexa-l nau, mo, kel-li é ka tor é nau, mo, sta di ôdu, mo. Abo sta na brinkadera mo. Abo min, a min ata fasi kusa ki nun omi ka fasi. Ka yo mesti baza komentadu. Min pa nhos, pa nhos ka mesti manda live pa ningen. Po, nhos tanbe dixa fofoka li. Ka nhos manda live pa ningen no. Ka nhos manda live. Amo sincero, amo sincero, atra kambra. Atra kambra pa mo. Sinon nhos sta fudidu. Entra kambra pa mo. Sinon, Má ki N ta txiga la, N ta poi un kanbrin. Ami mi ka mi ka sta preokupa ko. Mi ka sta preokupa. Mi ka sta preokupa ku ku nada nau. Mi ka sta preokupa ku nada nau. Mi sta preokupa ku nha fanadu pa labanta pa N djobe ku obu gosi. Ô pensa ma N ta preokupa ku N ta preokupa ku kusa? Mi ka sta preokupa ku nada nau. Mi sta preokupa pa N, pa mo sima N sta stresadu li. Avé un pulitsia, un ka intesa. El la ki sta prubléma, bo ta ntende? N pode txiga la, N ka intesa. Gosi entende? Pamodi medu. Yuka, bo é omi grandi, yo sta ku se modi. Aves kusa ku medu, aves bu ka ta intesa. Gosi entende? É kel-la ki é nha prubléma. Má N ta txiga li ku murda-l. N ta txiga la ku murda-l. Fai ténpu almenu uns, uns ménus ki uns 600 métru. Bon, si, ami ki fla nhos, aminesa di kel jetu, ami N ka ta brinka, gosi. N ka ta poi-s kusa pamodi li sin dja N ten txiga na rua di kasa. Ya dju ka da un bon konsei N ten txega na rua di kasa Si non N ta oiadu Si oiadu kasa vez manha Pamo gaju N blokial ma Ta ten otu amigu na Luxemburgu Ki ta oia video ta sabe ma Mi N ta konta verdadi Mi N ta fla Mi N ta fla polisia Mi na fla mi kre muka mi kre da pitada Pa N dexa pa mori ku gana muka N fla no ma ma ma muka e ma mi N ka fasi nada N ta tesa gosi N ka tesa na pegau N ta da N ta dai soku na na ovu ti ri N ka gosi Nhos sim sa ta txiga nha ta txiga nhos nhos sim Dios nhu sa ta mara tudu santus di santu nhu djo pa mi nhu abensuan ki nhu txiga nda bon moka pelo menus 10 minutu di moka sima nhu ten melodi nhu ka ta kaba no nhos ta ntende nhu sa ta txiga nhos nha ta txiga ki nhu txiga nhu ta mostra nhos ku se modi nhos sim ami si mi ami nten koraji bro ami ami nhu ten koraji di boi Para n diskansa si bu ka teza txoma N ta mostra-u ka ta Nau mon, N ta abri katóta gosi di sin na sinkuénta N ta dra ku língua djéntu katóta N ta sopra i furu sima salami N ta fla, Mon si amigo, N ta konta, Amigo, amigo, un mudjer sta pa da-m atrazu. Mi mudjer sta pa dan atrazu Ami si N ka para mi mudjer Si N ka tu kuidadu mudjer ki ta matan Má si mori na petu mudjer é sabi Basta nen un omi ka mata Ansiozu Un si ansiozu di nersu li é fudidu Ave Maria

Nhos oi oi antiga ah kabuverdianu nhos ê abuzadu dja antiga mo si dja antiga nhos oi li nhos mostra nhos undi ki antiga vamos la mostra nhos audi adi kambra ka ta dja nhos mostra nhos mosi dja antiga nhos para un pulusu mas aitu mosi dja antiga nhos oi li ama nhos lus ka ta da mosi aonde ah sta pa la nhos oi li. Mosinhu, dja N txiga. É midju ki N ben futa, mosinhu. É midju ki N ben futa, é ka pitara, nau. Nhos pensa ma N ta labanta riba kama pa N kóre trás di katxóta, ki é ka kumida? Nhos atxa sertu ami, Nélson, di kel jetu? N ta labanta di riba kama pa N ben kóre trás di katxóta? Nhos atxa kel-la mi é normal? É midju virdi ki N ben tra pa N panha-m, pamodi N ka ten sónu. Ô Juka! Bu atxa, bu atxa ma na algun ténpu na mundu ma N ta labanta di riba kama N ta, pa N ka da punheta pa N ben pa, pa, pa N ka da punheta pa N ben pa N bai pa N ba di tra kasa di, di mudjer di omi? Mon si nha midju berdi ki N ben tra pa N ba nheme pamodi nhos ta ama nos kabuverdianu anos midju nu, nu, anos é sima kabadu ami kre di poi pa N ben djobe e midju ki N ben panha ka nada nau

Nhos atxa dretu ami di kel jetu omi di 10 fidju ku netu ma mi ma nha ta ben bon es ta bon anti di bin pegal ai nhos atxa sertu Aminésu di kel jetu Rapazinhu la di matu Mô sa ta ben Ma rapazinhu la di matu Ma ten koraju di Ma ten koraju pa faze isu Hã? Nhos odja isu? Kela nunka na vida Nunka, nunka, nunka Nunka.